a kootu ʒii ŋɔ ni m-mali ti ba. N di yɛl a ya nachin viɛlli viɛlli, fine fine boy, a ku nya o ni o a yɛn ni ŋun bɔŋɔ ŋuna ayi ŋun ŋuna ayi o ka taali hii ti amaa ka tahi maa nya din zooi viɛnyɛliŋga. O yuli m-booni Abdulsamad daa mi o lo Samma Kuse sɔŋ ma ka ti niŋ marhabi n-ti zuɣu ka di be wula ti jihira ka a saha ka a yina.

Tin gahi nu bola ka a kana tim solo ŋun lee nyɛ Sama Kuse? M paɣa, Sama Kuse nyɛla, ŋun maŋa nyɛla Alhassan Abdul Somed Sama Kuse, ka Sama Kuse maa nyɛ n zabaɣiri yuli, ka di gbunni nyɛ Dibɔruyɔm.
Afa Baako mini. a ʒiro kaya n dɔɣi ma, ka bɛ dɔɣi ma lama shɛɣu dari gɔhi fɔŋ. Nimaani ka n yiɣisi ka pili n shikuru nimaani, Tahiriya Primary School. N tiɛha fɔm nimaani ka chaŋ Lamashigu Primary nti bahi Naagim Primary nimaani. N tiɛha nimaani n daa lahi chaŋ Nyɔhini Presby, n-JSS. ka bɛ tooi naai nimaani ka labina zo Gbɛlibiɛɣu bia nti n sab JSS di nyaaŋa n-chaŋla Senior High Sariga TI Amas.
From nimaani ka n labina Tatu the den ti poli nti niŋ HND in Marketing.
From dina ka n niŋ Degree in Marketing University of Cape Coast.
Pumpɔŋɔ n niŋdila.

Paɣa bɛni o paɣaba ayi
a nyɔ ka booni maa viɛli a nyɔ waligira bɛni ka amiliya bɛni ka a biɛli ŋun na ku bɛ sim yiŋga maa ni ka a ku zaŋ ni a viɛli nyɛ o so di gba tom maa kpahimi yaɣi a viɛli zuɣu bee ka lala karimbaani waaw n bo n fahimŋa so ti malila paɣaba ayi ka bihi mi fa bia yino waaw

N ni daa nya bia, n daa kpahi ni bɛ ka m mini n taba yi diri fiila, sokam yi ku diri o fiila, bɛ lihirila ni o ma. Naa yi ti n yɛli yɛtɔɣa ka n taba maa daari lari. So nimaani ka n bɔhiri m maŋa, What is so special about my yɛtɔɣa ka di kuri niriba lari? So until ka n nyin ti neei na ka n nya n dɔɣiri kpɛma labzɔro ka o be acting ni.
So ka lan lihi kaman ti yɛn ŋmaai ni. M biɛhiya ni n tu zuha maa zaa bɛ mi ban doli n tab ni lihiri ma shɛm laa ka bɛ lihiri bi ŋɔ. So ka n daa baŋ ni daŋ maa piɛni n-ku nya li ka Naawuni zaŋ ti ti ma. Dama a yi lihi ti daŋ maa zaa, ti mabiligu maa zaa n-tiɛha ti ban mali asafihili ti zooya pam.
Doo man daa nyɛla bia ka m ba kani n daa na bi yaɣi la. Ba ban ni neeg m ba dihi tabili ni o gba zaasa. Daa mali asafeeli waaw waaw. Kpɛri ŋɔ din kuli nyɛla daŋ bini. Daŋ bini ka a dɔɣiri kpɛm di pun be di puuni ka di yooi soli ta. A mi kpaŋ a maŋa a kpaŋ a kpaŋ a maŋa di mi a gbaai kaman n mi di yuuna kaman a ni kuli ʒiya ŋɔ kaman maa mi nachin viɛlli laa n-nyɛ a maa a nini polo bi ŋmani jɛrigu so di sometimes a kuli niŋ yiri n-jɛrili m-be puuni ŋɔ di chami ka niriba niŋ niriba a

ka shia niŋ bi ka a saha niŋbu ka o kani maa ninmohi n pa yi chinii din ni yi yihi n yihi a yuli na. O ni daa bɔri ni n kpe kpɛrigu ni n dɔɣiri kpɛm daa bi saɣi bi tiri ma. O daa ku ʒim ni shikuru n ka ka ka.
Di zuɣu yi daa ku ma ti kpɛrigu ka ti ma maa hali di daa mi n paai saha shɛli ka o lihi ka n zaɣi ka shikuru maa na o ku lee n gurila churi din saɣi churi ŋɔ. n fiɛk mali viɛnyɛliŋga ka n lahi lab shikuru ŋɔ. Di zuɣu shikuru kam ni man ni chaŋ n ti a labzɔr o kɔbili ni. N yi yɛri li maa ni daa bɛma shɛm maa, ka o daa mini Crete kaai bahim zuɣu, shikuru daa naan nyaŋ ma. So saha shɛlikam zaa sa nyin daa bɔri ni n akti, o taɣiri ma, m kaya ni n cham shikuru until ka n staati ichi n di niŋbu. Ka. ka pa bɔrinim pii kuɣili bahi buŋ ni nyɛ nyaawu pa n-tima soli bɛ so ka daa start short skit nim ŋmaabu din daa nyɛ lari yili
so n daa ŋmaai lari yili first episode ka o nyɛli ka bi garigi ma ka n lan pari n second episode ka o bi garigi n yaa di ŋɔ soli bɛ so di daa pili shɛm baa di na nyaɣisim

Because a yi ni dii a yabi nyɛ lawyer gbaɣinli dii a biɛli a ba mi nyɛ dii labzoro ka laati n-tooi yɛn ni kaman ŋuni n-wuhi a bee kpɛrigu bee ti kuli ni yɛn ni kaman daŋ maa puuni ka a pihi li bee n-nyɛ yɛm ni ka a pɔhim kpɛrigu viɛnyɛliŋga.
Dibata ŋɔ zaa beni. Okay. Amaa ni bɔhi shɛli pam ni o sani nyɛla story sabbu because a yuli o tuzo bihi ni zaa mani nyɛ ŋun tib o n gari sokam so hali mani daa mali access to o duu hali o yi kani o ni tooi ku yira ka n ʒi duu maa ni ka o che duu maa tim so from there ka n daa kpuɣiri o script buku nima n guhi yiri through ni o ti mali location hali di nyɛ tiŋ shɛli bi ku yɛn ʒimi ka n ti ba moto kurili n kana.

Kpɛrigu maa n tɛhi ni a daa ku pihi li mi araha kaman di pala nir ni yi mi bini ka kpɛri di puuni ni a biɛri n daa ku bɛri ni ka a ku vaŋ kpɛri di puuni ni di pa di zuɣu ni ni ni na a mi a ni daa wum li ka wula ka a mali ni a yɛn kpa li to. Tomi n lee diri wahala gba. Di bɔɣu pɔŋ n bɔri ni n mi ka n actiri halli ni zuŋɔ. N start la actibu 2015,
2024 last year maa ka o feature ma niŋ o film ni. A so tum saha shɛli a ni pili maa hal yuun din gari la ka o na zaŋ a niŋ o sini. Di wuhiya ni kaman Jiɔŋnim ni shiri ya shɛm maa m-ba. Di wuhi ni kaman ŋunmaŋmaŋ bi dihi tabili ni kaman a mali kpɛrigu baŋsim bikos a ku tooi mali a tuzo ŋun kpaŋdi o maŋa ka a ni a yaari sini ka sabiri sini ka ku tooi zaŋ o niŋdi ka laati ni tooi yɛli ni kaman a yɛla ni bi neeni maa zuɣu ka o dii N dihimi tabili ni niriba ti yɛli ni nyɛ o tuzo maa zuɣu ka o niŋdi ba favour.

Well eh pumpɔŋɔ o lihimi kamani at least ten years is enough hali o lahi zaŋ ma niŋ so ku tooi lan yɛli ni favour bahi di nyaaŋa niriba nyɛ m maŋmaŋ ni sabi story shɛŋa ka ŋmaali ka di niŋ hit so
so ku lahi yɛli lala.
To a yɛliya ni kaman n tiɛha deei a safihili di ŋmanila yi daŋ maa puuni. di ku benimi, domi n-tɛha a nyɛla bia yiɣisirina ka di ŋmanila kaman a niŋsim puuni niriba daa tu lari daa kuri niriba lari di mini you know eh di mini yi dundɔŋ ni din ku beni maa zaasa yoli. Ka daa ti n-tooi yɛli ni kaman because hali a yi mali bini, bini yi be a ni Di pala nyin maŋmaŋa bee shɛb n yɛla bee nyin maŋmaŋ n dolsi bee nyin maŋmaŋ n bɔhindi viɛnyɛliŋga ka nya di baŋsim viɛnyɛliŋga din niŋ tom. Ka lahi tin tooi yɛli ni kaman baa yɛn a daa mali lahibali bee bɛ daa yɛra ni kaman a safihili be a ni maa, a daa lan bɔhim li mi pahi bee ku la din kɔŋko n-vu a na hal ni zuŋɔ. N daa bɔhi li pam kamani lokeeshinim pam daa zooi ka di niŋda ti yiɣi so bɛ kana maa bɛ yi akitira n-zaŋ m bɔhinda so m bro yi maani sinsi zaanda zaɣila ŋɔ ayi n ŋɔ n-tu ni a niŋ n zahim ka gbaara hali o daa mini bɛ daa mi mali lokeeshin luɣ shɛŋa ka n chaŋ nimaani ka bɛ kɔɣisiri ma. A bi aktira bɔɣa bɔri kpe ti bindira dibu ka a yaa kuli kana maa. N kuli lari mi ka lee miri n tahi ma ha because n daa yi kuli chaŋ mi ka bindirigu dibu saha paai ka ti zaa di ka bi lahi aktira ka n zaya n lihira. So hali biri a mini be tiŋkpaŋa ka n kari bɛ naba ni maa ka n nyɛ buɣim buɣima so suhuri a bela din ni ka n doli buɣim viɛnyɛla. Ok, di na nyaɣisim n di bɔrila vidiyo shɛli a mini deei afa so mali tabi tiktok ka di mali yaa pam bi baŋa n maa di anfooni maa niŋ ready eh MCR chɛ ka ti ti n nya nya di nyɛla di niŋla ready ka ti nya bɔnɔ ka naan bo bɔhisi zaŋ kpa di polo a mini afa so mali taba n tihi a deei a daasafeelo maa puuni a niŋla binshɛɣu ka di bi dɔnti ŋuna. ka o ku yɛla bahibumaŋ zaa chaŋ ti deei ti yulli din niŋ ka di be around ti ti ni deegi lala video maa ok so ti ni bɔri shɛm pumpɔŋɔ nyɛla di ŋmanila di na bi niŋ ready bɔ n tooi a mini black American
Well di o daa niŋ ma la karim paani. Din nyɛ ti ni. N daa chaŋ la diɛma diɛmbu kariga so ti tuhi ma ŋɔ maa. ti ni be yaɣ shɛli ŋɔ at times di niŋla very difficult n zaŋ ti ti because a nya ninvuɣ so ŋun niŋdi a safihili binshɛŋa bɛ a ti be stage zuɣu ka bɛ ni mi a shɛm sambani maa n nya different person nya a tuma nyɛla a ni yɛn niŋ shɛm n paligi ban yuuna maa suhi domi bɛ yom ka kpɛna maa a mi yɛn deei la bɛ yori maa n zaŋ ku bukaata so at the end of the day di bi tu ni bɛ kuli ka bi nya nyaɣisim shɛli zuɣu bɛ ni kpɛna maa so n daa chaŋ a karigi maa and usually comedians ti tooi mali la binshɛɣu a pɛfɔɔmira nti hindi a pɛfɔɔmansi yu'la isaada ka a kul lari shɛli din mali yaa gari a ni kul lari shɛŋa maa zaa bee ka a niŋ yin yahili shɛli.
So n daa pɛfɔɔmirimi nti yɛn yi ka afa so gbaai ma zali so ka zaŋ two miliɔn gbaŋ di dibaanu n-kana nti zaŋ n tabili ma so.

Ka ashee ni daa niŋ ba di kpee ban be nimaani maa nyaɣisim so ka niriba ŋmahi o viidiyo so n-zaŋ poosti TikTok ka Black America maa mi street maa zuɣu ninkurugu m-bala ŋun n saɣisiri ni
so ka o daa bibigi ma n-tum bahi ma yoli zaa hee but o ni daa tuma shɛm maa ka n daa baŋ ni di yi.

ka nyɛ so ni za nimaan ka gbubi foon n zaŋ kpa ka n lihiri maa n bi mi di la nima because n dii bi nyɛ binshɛɣu din yɛn che ka so kana ni o ti zani ni o promote la ka n zilisi n zoma because daa yɛn ŋun yɛn saɣisiri mi so ka n zilisi ka maa man ka o yaa yɛn yɛli yɛltɔɣa noli maa so ni zani ka guri moto maa saha shɛli maa ashee afa so gba zami Ka gba zilisi ni black American yan bala so ka gba guvu kanna nti nti shɛba n zoma saha shɛli maa ka n zoma waɣa kɔbili mi daa nyu ka o gbahi ma ka pahiri ma suɣulo ka mum ŋɔ nti zaŋ nuzaa gbalim tab o n zoma ka o vahi guui
so ka n bɔri ni n faai kari gbaag o n ti o baŋ ni o bi turi o di bi tu ni a tu ŋun gara n zoma daa lee o kɔbili daa nyaŋ ma.

at times tin tooi tam stage zuɣu gba ka maani ti maŋmaŋ ansarisi. If min mi yɛn mali ma n yɛn mali n maŋ ansarisi ka di ni ku ŋun yuuni ma maa lari, n yɛn mali la n maŋ ansarisi. Ɛhɛn so tuun shɛli ti ni tumdi maa di mali la di soya. So ni tooi doli di soli n-nyɛ ni bi tumdi li maa bee a ni kari baŋsim maa ka a lihili ka di bi niŋ.

so a zizɛ di ŋuni n bala because a nyɛ o mali anfuni kaman kai di zabimi pam because so dini bɛ shɛm maa tin jɛm niriba ku understand exactly tin ni bɔhiri bɔhigu ŋɔ maa shɛm Muslim bɔri ka footage beni especially di ti nyɛ ninvuɣu so bini dii bi mi ka bi mi din daa niŋ Di mali bukaata ni di yina but unfortunately ti bi tooi nya li. Di wuhiya ni kaman, a yɛltɔɣa maa wuhiya ni kaman di daa naan tooi nya ŋuna domin o bi yina ti yɛli ni a mi a daa gbaag o. A mi ni daa tum zaŋ gbaag, din nyɛ a daa tummi zaŋ n-gbaag so, di lan mi gba bi yina nti yɛli a mi aai. So di zuɣu ka di bahigu zaŋ kana zuŋɔ wula n-nyɛ a mini o biɛhigu? M bi mi o.
Mani mi lee minina kam a dahi shɛli n-kpih o nuu ni,
o yɛn ni kuhi o yaai. Wow wow wow so ti bi puhi di pa baŋa di unfortunately n timdi sandaa ni you know ti yuuni bi sani n tɛha ti yi naan nyɛ di ni neesim viɛnyɛŋga di ni niŋ ka video maa di ŋme n tɛha Di niŋmi ka a fuɣi a jinjam bɔŋɔ, a fuɣila a bɔɣisa so ka chɛ a bɔɣisa ok ka chɛ a bɔɣisa so ka di bɔri ni a ku ninvuɣ shɛb bɛn be nimaani maa lari bikɔs a fili binshɛɣukam gɔya din yɛn ku niriba lari ka ŋun yuli ni kaman nɔ di ŋmanila bɛ nɔ ka bi kɔnsidi tuun shɛli a ni tumdi maa ni occasion shɛli a ni niŋdi li maa so din daa nyɛ ŋun daa man daa yɛli ni kaman din niŋ ka a be industry maa ni ka mi

Maa na ku tooi baŋ wɛda ŋuni m-bala bee ka ŋuni m-bala, bee nyin ku zami ni ŋuni m-bala. Because so ni bi yina ti chihi ŋa, so n zilsim ni ŋuni m-bala.
A zilsimi ni ŋuni m-bala. Anyway, producer nim bɔhima ni kaman ti ku kpuɣi li kaman di yi di ku nyɛla kaman. Ka Black American n-yɛlli, Nyɛ m-mam maŋa di mini di nyaa tuma maa zaa sa kaman di niŋ daa nyaɣisi bee kaman di yi ti niŋ ka a fuɣ a maŋ la salo puuni and all that di nyɛla binshɛɣu din luri tira. Eh eh di eh n-tiɛha Black American daa niŋ la ka afa so ka a ti comment. Okay.

footage maa app ka ti a ti baŋ so pumpɔŋɔ it means that kaman di daa ku di daa ku kpɛhimi to the extent that kaman a ku fiili ni ka o o but you you know I mean kaman ti tuma ŋɔ fiebu mini galimbu nyɛla binshɛɣu din be di puuni bɔzu ka a daa dii take din personal la because m bi paɣi ni kaman dini n ku nyɛ binshɛɣu so ni na mini feega bee n galima a zaŋ kpa di polo.

eh, proceed to our next bono di zuɣu eh, ti na ku nyɛla ninvuɣu shɛba ban yɛn ŋmaligi ka labina

n gari n ti tum din tum so di zaa n kpɔrila ninmoo so hali a yi na ʒini nyɛma ka ti nyɛma a tuuli di mali zilisigu kamani ah zaɣila ŋɔ n bala zaɣila ŋɔ n bala doo ni be shɛm sambani ni hali n malila binshɛɣu n zɔri vi pam sambani ni hali ni yɛn di fiila at times ka di nyɛ kamani dee niriba ban bi mi ma ni ni tooi ku chaŋ ka ku fo n ʒiya
but n yi ti be n tuma shee n lahi mi n tuma shee m-bɔŋɔ

So in tumdi n tuma, m mali la nimmɔhi zaa tumdi li, ka mi ni kaman yaa yɛla yi ʒimi guli ma. M ma sama na doli ma ŋɔ, labisɔro ŋumsi ŋɔ sama na doli ma ŋɔ, m bihi sama doli ma ŋɔ, n tumdi tuma din be n zaɣa ni ŋɔ, ka niriba ni yɛn tɛha shɛli zaŋ ti ma maa n-nyɛ li, domin n suhu be di ko ka chɛ tuun shɛli ni tumdi maa. Man mi n nyɛ ninvuɣ maŋli, di bi yɛn bela n suhu ni. Di ni nyɛ ninvuɣ yoli n suhu ni ka di yɛn be, dinzuɣu di na ʒe m-muɣisi a. Bɛ di tu ni a mi ni kaman a ni tumdi tuun shɛli ka n di yɛla ka lan yɛn lab yɛla. Di mali bukaata ni a ti control yili because initially man daa nya li man daa mi ni kaman as a comedian, as an actor din tooi nyɛla one of

A yuli ni viɛnyɛliŋga ka mali kpahimbu, a ni baŋ ni n daa bɔri ni n vari so, amaa n daa bi bɔri ni n ʒi o. Hali n daa mali chance ni n tooi ŋme o gba pɔi ka bɛ naan n gooi ma, amaa varisigu n daa kuli nyɛ li. Maa understand tuma maa. Ŋun gba ni niŋdi binshɛɣu maa, din yɛn yihi naŋgban'yɔra tooi gba m-bala. So o yi zaŋ ma bo naŋgban'yɔra tooi maa, lala n-nyɛ ni tam stage zuɣu ka zaŋ niriba niŋ asafihili. For instance, Dr. Kpara Abdul Basit Kulichiri.

Di na nyaɣisi zuɣu ni farisigu n-nyɛ li. Yi baŋ commenting on m Facebook ka di ŋmani la ni bɛn bo o Black American zoo ni m-bɔhi mi o bɔ n-tuɣili ba a bɔ ni n-tiri mi ba o yɛn ni kaman varisigu n-daa kul nyɛ li. Di daa dii pali nimmɔhi. Di mali puuri suŋ tiri n yɛrila m ma bia Abdul Wahab. Dee yi vootibu vootibu n yɛrila di movies awards ŋɔ category din ni din ni ka a daa dii a daa a daa nyɛ nomination?

Best movie, comedy movie maa ka a di. Di mi m-pahiri abuyi bɛ ni ku niŋda damyuya ni yuun la ni yuun shɛli din ku gari ŋɔ nyin daa di. Wow! So yi wuhi ni kaman a jɛrilim maa nimmɔhi m-bala, eeh, di pali niŋdi anfaani. Bɛ mi a tooi tum jɛrilim. Bikɔm maa mi ni deei a safihili, di pam chanimi ni jɛrilim. Shee a ku baai niŋ jɛrilim biɛlifu ŋɔ ka di tooi n-ku niriba lari. Hali n second wife ŋɔ,

Best comedy movie n tiɛha n daa yi lihimi kamani looya gbaɣinli sokam zaa sa mi o ni niŋ binshɛɣu asafihili yaɣili so looya gbaɣinli yi tibilahi niŋ active ka so yɛn take over di tu ni di nyɛ o bia bɛ o yaaŋa so lala category maa n take lila personal last two years samari wonder wonder n daa dili sokam mi samari wonder wonder n daa tum tuun shɛli last year maa ka kpansi kpansi di so ka mi ni kpansi kpansi hal di ni zuŋɔ, asafihili sinii na bi yina n-na tooi dahi li luhi. Di zuɣu di ŋuna din daa pun dimi ʒiya, di ko a daa lihi di mini din kpaŋtiri maa zaa, a daa naan baŋ ni kpansi kpansi duya ka chɛ di zaa. Ok, di niŋ viɛnyɛliŋga. Best actor of the year a daa be category maa puuni. Overall actor. Overall actor of the year a daa be di puuni. Di mi daa zamdi kaman bayaŋ akpammaŋa ni mali bukaata ni salo ban bɔr a akpɛrigu bɛ yina ti tab sɔŋ vooti ka a tooi nya nasara. Ti dihi tibili ni bɛ daa ti nya la koota. A lahi ka koota maa a lan daa nya li. Cut-out point maa daa nyɛla ninety thousand di saha di nine hundred million n-daa bala. Tɔ! Yi daa gili ya, yi daa kpe fɔndi, yi daa kpe tiŋkpansi, hali n-deei tibila nyin ni ni daa chaŋ dahi maa di. N yi daa ku chaŋ ni ŋɔ n-tɛha, a ku yɛn sheerila loori ka lan ti a di tiŋ shɛli daa ka di nyɛla arizichi laɣimbu ka a daa chaŋ. Ka di chɛ wula ka bɛ salo daa yina bɛ bɔri a yɛtɔɣa ka mi ni di mali bukana ka ni wahala shɛli a ni di di kpɛrigu maa puuni maa, a di di anfaani domin a yi daa di, a daa yɛn naan nyɛ loori ka a vumsi liɣiri maa gba ka bi vooti.

N taba bibayi ban kpalim maa shee bi wum ba gba noli ni ka bi bɔhi ba ka bɛ yɛli ni ban je lala dini maa 90,000 loori maa ka bɛ bɔra. So nimaani ka man lee gbaai alikauli n suhuni ka man yaa man ku tooi nya 90,000 because di chandi ni be shɛm maa man ku tooi chaŋ because n chanila shikuru ka Accra so n ka saha din di tooi go n gili so a nya Accra, Kumasi, Kariga, Zabuzuɣu

Wow! Wow!
Ka bɛ ku beni. Hali, hali August maa CEO, o daa kanila ti ʒi shee kuli chiri ti niriba. Every day o kani o ni nyɛla ni ʒiya. Wow! N ma yi ti kandi ŋɔ, m-be shikuru. N ka shikuru, m-be location. To, pumpɔŋɔ ni bɔri shɛm pumpɔŋɔ nyɛla upper organiser, ka organiser, organisers maa gbaai bɛ yɛn zali loori shɛli ka mi kɔŋko n-daa nya Yi ban daa kpahiri bɔrili maa yi daa zooya domin yi mi ka Papa Sango daa beni n-ti pahi ŋuni Abɔrimaŋ gba daa beni. Ka zuŋɔ ŋɔ ka bɛ gbaai li maa ka nyin bɔri ni nyin zaŋ aya n-wuhi organisers ŋɔ din tu ni bɛ niŋ shem. tuli maa mi ni di bi chaŋ m-mahim pahi, ka din daa niŋ ka di bi zaya ni kaman bɛ ni bɔri shɛm maa lala n-nyɛ, bɔzu ka a daa bi yɛli ba ni kaman, A, di yi nyɛla a duŋ na, m bi bɔri ni m be di ni, yihi ya n yuli ka chɛ laɣ shɛli a ni daa gili biɛhi maa? Bɔzu ka a daa bi niŋ lala? Di daa chɛ ka n daa niŋ lala, ni daa yɛli ba lala luɣ maa, bɛ daa bi rule it out. O bi daa bi yɛli di niŋ bee di ku niŋ. Bi daa bi yɛli ni di ku niŋ.
Ok. But bi daa yɛli mi daa di yi ti niŋ ka di yɛn nyaŋ ban bala nim maa. And a yi yuli bini maa n daa yɛ last two years n daa pun di li. So m malila di bara maa experience. Ok.
So hali n daa yɛli ka n dɔɣiri kpɛm Papa Sango ka o bi nya ni bɔri ni make point shɛli maa ka kpuɣi li different way. Ok. Because n daa mi mi ka maa it's not possible.

So pun ka a ni di loori maa, shee a ku mali ninkpɛŋ ka ŋun zaya on stand by ka yɛli yaa nyɛ yi ku nyɛ shɛlikam. So ma ninkpɛŋ, man mi ni ninkpɛŋ sunsuuni daa nyɛla fifty thousand. So I knew ba Papa Sango ŋun first time daa bi ku kpɛri di puuni. Ɛhɛn so n daa mim kaman ŋun kari ŋun na ka hours maa experience. Ɛhɛn so ŋun na n-tooi zaya la

Ka na ti ni tooi yɛli ni kaman a ni yɛli shɛm ŋɔ maa di ni tuɣili a mini Papa Sango domin n di n daa wum recording shɛŋa after awards maa ni daa naagi ka waɣiri li maa yaa ku taari ka gaari ka warniri ya ka daa ti ni tooi yɛli ni kaman di ni be ko n daa lee ku tuɣili gɔɣa daa yi yɛtɔɣibu ka a daa lee ku yɛli ka di piigi n di n landlord suhu lala. N daa n daa dila fiila ka yɛli kaman yi bi ni daa yɛli ni ninety thousand yi

Hali di daa niŋ ma m-lahaʒibisi kɔɣisi bu shɛm ka n kul ʒiya ka o boli ma nti puhi ma tuma ka n tum. Bu shɛli ka o boli ma nti yɛli ma yaa nti zo anfaani be kpi di ni n-pa nyɛ bipola ban niŋ active cham ti di li ka n chaŋ. Shɛli ni o na mi n-gbaagi n nuu ni gba n zaŋ ma chaŋ ti milisi so so biɛhi shɛli din be m mini o sunsuuni.

ni awards maa di survive. Ok.
So hali a lihiri committee maa members shɛba n daa yɛli ba Ok. yɛn last zaŋbu ka n zaani maa yi di fuli n ya ya yɛn pahila bɛ zuɣu ka ti organise li. Ok. So man daa lihirila n daa nyɛla awards scheme maa ni chani kpibu Ok. ka man daa bɔri ni n zaŋ m maŋ n taɣili. Tabili di yɛn chɛ ka.
So hali a yuli one week to awards maa n daa pa chami ka ka ka diri ba fiila shɛŋa ni n neei bɛ nini Ok. ka bɛ nini bi neera ka n ti kahigili yɛli kuli chɛ. Ok.

Apa nyɛla baaŋa. Ehima ti tuma ŋɔ maa ŋɔ din ka limitation, entertainment, yaɣa ka ti ni nyɛ tuuli comedians ban niŋ asafeele yiya ayi the likes of Mister Ibu Nigeria nima or Sophia nima bɛ zaasa malila comedy yila nima nahi di kuli nyɛla kaman ti but comedians usually ti ni niŋdi yili shɛŋa nyɛla ti niŋdila yili shɛŋa din taɣiliri ti tuma bɛ tooi zoomi ka ti yɛn niŋ yila ka di nyɛ asafeele yila ehe di zuɣu a ti nyɛ ka comedian niŋ yɛlli

Badman dini maa daa nyɛla ni daa yɛn niŋli binshɛɣu n daa kana n mind puuni n daa yuli mi fo n piligu hali ni niriba ni pali nyari ma ka booni ma Samar Kursi, Samar Kuushi, ka n kpaŋ man konko niriba n tabi ma ka shɛba na tabiri ma bi shɛba tabi ma mi ni arizichi ka shɛba tabi ma ni opportunities ka shɛba tabi ma ni zilinli saha shɛlikam zaasa ka tabiri ma.

A ni daa mali daŋ maa zuɣu ka bɛ relegate ya, amaa m mi ni a ni mali daŋ maa zuɣu m-bala. Di zuɣu di yi niŋ ka a kuna, season maa endimi maa. N daa mi ni a ni kuna December, kaman daŋ mali a ni bara zali di nyaaŋa maa. Di zuɣu Fataa Bonku, a yi kul kuna, zom Naawuni, n ni chɛ ka di kom paai ma. Ok, di niŋ viɛnyɛliŋga. Ti ni kpɛna di puuni. So pumpɔŋɔ a yɛn daa yaala di sinii ni ka yuusi one of the best, the latest camera. Blackmagic camera.
kaman sinii born lady n-nyɛ li.
Well, daa tooi zoomi ka niriba yɛri ti ni ti siniinim maa di bi neei ka soundnim bi wumda so ka n daa bɔri ni m make statement ka man ka baŋsim ka ti ka tab sɔŋ n-nyɛ ti yɛli muɣisirili. Di zuɣu ti yi nya tab sɔŋ bɛ ni yuuni ni ti siniinim maa chaŋ shɛm maa din tooi chaŋ li di zuɣu ka n daa lihi kaman di tu ni ti niŋ binshɛɣu hali nyɔŋ polo ni Nigeria nim shɛb ni ku tooi niŋ.
Okay.
Ka film maa ŋmaabu nyaaŋa behind the scenes of eh, Nigerian movies shɛŋa n ku nyɛli mi ka download li niŋ n phone ni. Okay. Ka n yɛli ban ni yuusiri maʒini shɛŋa maa di bi yo ti ni yuusiri shɛŋa maa. Wow.

Bɔhisi pam lurila nimaani. Alaafee n-nyɛ li, dimli n-nyɛ li, alizina bee yɛtɔɣ bu bee bɛn chihira shɛŋa din be biɛhigu puuni ka ti bi chɛ bɛ dinnim zaa nyɛla binshɛɣu din ni tooi chɛ ka nama bi zali. So ni kali yɛli shɛŋa ŋɔ ka ti laɣim ni ti nya biɛhigu puuni dii ti niŋ ka nama kani. ka ti shih shihi lala daba yi, eh, lala yɛlipɔku ŋɔ zaa nti yi din yi shɛli la, ka tooi nyɛ faaku. Domin binshɛŋa be biɛhigu puuni ka di chihira, ka paɣa bi mi, ka niŋdi li.
Amaa o bi nya, o bi nya di daa laami o niŋgbuŋ ni, ka di nyɛla din lee chɛ ka o bi zaani puli ka o bi nya din tooi nyɛ dimli shɛli ka o bo n-zali o maŋa, din tooi nyɛ dimli shɛli ka o chaŋ chɛrigi, din tooi nyɛ alizini.

ti kpɛrikpɛritiba mini magaziinnima ti malila football match Kulikuli School yuŋ 8 pm. N naan neei biɛɣu ka ti niŋ filim maa suuna. Di zuɣu magaziin zaasa naŋgban yini ti gahiri ni o booni sokam. Hali Naawuni be suŋ magaziin ti sa m-be magaziin gbilli shops maa ni n-kɔhiri tikiis. Di zuɣu ti yi sa ku kani a shop ni hali a nyɛ ninvuɣ so ŋun bi yiri yuŋ, nachimba be a shop maa ni. a ni tooi sɔŋ ti daŋ taba ban mi zani a zaa kana ti lihi o di zuɣu ni ŋunkam zaa sal yuunda ɛ Ankara zaasa naŋgbanni ni zaŋ puhiri suŋ zaŋ tiba. N tiɛha ti yi naai ya ŋɔ 21st June ti ni be Ankara n ti lan zaŋ li wuhi Ankara nim gba zaasa. Di zuɣu naai yi paati ti yi puhi chuɣu naai 21st of June ti be Ankara di zuɣu. amaa ka di niŋ ba mali ya shili. Tɔ amaa yiŋɔ maa ŋuna, eh, ŋunkam zaasa n-yuunda ti ŋmɛri kuŋ zaŋ tiri sokam zaasa. Ni a san zani ninvuɣ shɛb tiŋkpahi dundoya ka zaŋ ɛnvulopinim tin ya ni ti bɔri ya maa, eh, di mali suɣuri. Ti niŋmaŋmaŋ mi ni ti ni ku arizichi shɛli maa, di ku tooi yina. Tɔ amaa ti kul buɣisim ni sokam zaasa n-nyani kaman ti gba tuma maa chani tooni. Di zuɣu a yi daa ku kanna ni ɛnvulopi maa, ti bi ʒiɛm a ni zaŋ sɔŋsim shɛli niŋ di puuni maa. Di leeni kamani a yi ni ti tooi wuhi a din dama a ni ku yɛn sɔŋ ti shɛm ka ti bi nyɛ samli ti yi naa zaa domin ti mama pun baŋmi ni liɣiri ku tooi yina. Di zuɣu sokam zaa sa naŋgban ni ti suhiriya kpaŋ yimaŋ ki yi daa kana ti tabi sɔŋ ʒiima. Ok.
Samar kuusi ti puhiya pam ka paɣi Naa Yiko ni ti zaa niya ninvuɣu shɛba ban daa yɛn deei di maa bi puhi paɣaba maa to amaa ti saha maa zuɣu ni m ba ni puhi ba ti ba.
Tɔ puhim ba jo, jo, jo. Tɔ, di yi ni zaŋ puhiri suŋ zaŋ ti walijɛri kpɛɣu, walijɛri kpɛɣu laa maa n ʒɛnabo Zainab Nasara n-ti a n personal manager m-bala n-ti a di o mini n landlord n-ti Somed Cyril Baini n-ni zaŋ puhiri suŋ zaŋ ti a ka puhi n daamiliya

Facebook page maa zuɣu yim bɔhima bɔhisi shɛŋa maa di kahivi di zaaha naŋgban yino mi bo kahigibu zaŋ ti li. N ma Naawuni yi chɛ ti nyɛviya ti ti a liɣiri dali n-tɛha kurigi pii asiba ʒii ŋɔ nyɛla din lahi n-labi ŋme ka n lee baŋsiri daabiikam ŋun bɔri anfaani mini nyɔro daabilim puuni dim suɣilo. N bɛ zuɣusoɣu chɛɣu n-chɛri m ma di ninvuɣ shɛb bɛn mi ni bɛ gbuli tibili lihira.

An kpi acting ni a daba a ŋa. Sometimes n kani ma mɔɣu like master ni jarigu jarigu nyɛla ŋun kuli yina a niriba ni n ti wari waa to let's just stop there jarigu jarigu n bala maa ŋun na yɛla nɛba ka yina ti wa waa maa ka nyɛ ŋun mali paɣa if possible ka mali bia ka zaŋ support tan yina n ti kɔhiri a maŋ ginda ni bɛ yɛli ni comedy ka a niŋ ga binkɔbitali n bala n yɛli rhyme li shɛm boo no no no zɔbina just imagine nɛma yɛn